Eý, ýaş oglanlar! Eý, hajy dädeler! Eý, ulukan adamlar! Alla bilen irtibatda bolup ýaşamaň gürrüňi. Bir sogap iş edýäň, esl iman, esl musulmançylyk gürrüň daşa. Bir adam öz adamsyna, bir gelin, bir zenana, Öz adamsyna ýagşylyk etse, şoň terbiýesinde ozal bar bolmaly bolýar. Sen näme ýagşylyk etseň, Hudaý saňa padaş berjekdir, eý gyzym, eý ballym, eý ýegenjigim, eý doganjygym diýip terbiýesine salynmaly. Şol musulmançylygyň gürrüňi dagy. Biz musulman, biz Allaha we Resulullah ibanymyz bar. Musulmançylygyňda alamat şu boldy, bir gowy iş etseň, men senden intizarym bar diý, men senden intizarym bar diý, aý men senden ýadadym, aý men senden sowidim. Asyl delili näme il-günüň içinde köpelýär şu gürrüň. Ine şu terbiýesi ýok bolansoňda. Terbiýesi dagy etini-ganyna siňmeli, ejem atly musulmançylygyň gürrüňi. Ýa bir erkek adam, meselen, oglan uşagy gözleşip du, gije sagat, şu gün hem sagat on nagadar, häzir sagat sekiz bolanak. Hamana bir erkek adam günde sagat ondan bäri öýe gelmeýär. Ýa on ikiden bäri, ýa sagat ikiden bäri. Emma oglan uşakda mydam narahat, bir topar pahyrla mydam gözleşip oturýa, bir toparla-da aglaşyp oturýa, günde narahatçylyk bar-da. Şol bir erki adam ihsas etmeli öz ýanyndan, musulmançylykda men şi edýän işim günä, Allaň ýanynda men tutulýan diýip ýadyna salmaly, ine şuňa musulmançylyk diýilýäda. Eger şi terbiýet insanlygyň terbiýetine girmese, zindigiler günbe-gün kynçylyga düşer. Musulman adam Musulmanlygyny biljek bolsa, sogap iş etse hoş bolmaly, günä iş etse, wä meň eden işim günädir, Hudaý meni tutar, belkem Hudaý günämi geçsin diýse çyn musulmandyr diýipdir. Ýa bir öýleň içinde Eý jemagatlar, şu türkmen öýleň içinde bir topar öýlerde bar, gelin öýüň gelini hamany bir ýaňa aýdyp biljek ýeri ýok, Gaýnene daýym ezýet berýädä şoňa. Ohm ondan beter narahat etýän zady şu taýy. Şo gelin dert çekipbe, ýa parh etmeýär gaýnene dert çekipbe, her haýsy bolsun. Eý jemaat narahat etýän zady şi şu pahyrlar barada kime aýtmaly şola şu derdini. Daýa aýtyp bilýämi? Daýysyna. Agasyna aýtyp bilýämi? Kakalaryna aýdyp bilýämi? Hiç kime aýdyp bilmeýä, näme musulmançylyk ýerde ýaşamaly. Mydam aglak geçirmeli la bir. Wä meň şu edýän işim eý günäkärçilik bolamasyn, men bir mizennede goýaýyn, men şeýtanyň jeldime giripmen, mydam maňa ezýet beripän, biri aýtmaly bolýa keşin musulmançylykda. Emma hiç o aýtmaýar-da. Ýa meselen bir gelin, bir gelin bolýar-da, bir gyz oglan gelin bolýar. Men ýöne zeýrenmäýin arasynda hakyl aýdaýyn, jowan oglanlar gowy gulak asyn. Bir gyz oglan gelin bolýar. O hem adamsy arada-da, şol gelin bilen gaýynene oňuşmaýar. Kän il-günüň derdişi. Gelin diýýä, Gaýnenem biderek diýýä, gaýnene aýtýa, Gelinim yzaboý diýýä-de. Ym oglan pahyr arada-da. Mydam narahat, mydam dert çekip gezýä. Ikisi-de gelin-de mylahaza edenak, gaýnene-de mylahaza edenak. Eş arada erkek oglana agyrym düşmesin, şu narahat bolmasyn, şu zendigiden ýadamasyn diýenak. Näme zenanalyk etýä, ikisi-de aýdyp dur-da. Ohom bir gelin hamana adamsyny aýdýar, sen hakyň ýok, hamana hiç eneň ýana barma. Ohom hamanam bize meňzeş biri aýdýar-da, goý enesiniň ýanyna barsyn diýilýär. Onda enesiniň ýanyna barsa, ezýet öwrenýär, bidereklik öwrenýär, meň bilen arasy bulaşýar diýýän bir delilleri bolýar gelinliň. Belkem, sesimi hemme erk adamlar eşitse-de, Eý, erk oglan! Sen erk adamdyrsyň. Eý, erk oglan! Sen erkek adamdyrsyň. Eneň diýenini edip heleýiňe zulum etme, zenanaň diýenini edip eneňe zulum etme. Eneň hormaty öz ýerinde, zenanaň hormaty-da öz ýerinde. Neýinki hemme ýerde eneňki hakdyr, enäň nahak ýeri gaty kän bu zamanda. Zenanaň-da nahak ýeri kän. Eneň hormaty öz ýerinde, zenanaň hormaty öz ýerinde. Sen erki adam bol. Urun tapmasaň geňeş ulamalara. Men näme etmeli diýip. Ýa meselen. Hezreti Omar razyýallahu anh şaýat ozal-da ştadan aýdan boleýin. Hezreti Omar razyýallahu anh öz ogluna aýdypdyr, Zenanaňy talak ber diýipdir. Öz ogluna aýtdyr, Zenanaňy kow diýipdir, kowýädem. Oham bir dawa geldi meň öz ýanyma. Dädem aýtýa diýdi, Zenanaňy kow diýip aýtýa-eýdi. Ýa nänem, enem aýdýa diýýä. Men aýtdym, Kowma hiç wagt diýdim. Aslen, dädem aýtýar, enem aýtýar diýip kowama zenanaňy. Onda obamyzda bir ahunjan aýtdy, Meselen, hezreti Omar razyýallahu anh zenanasyny, gelinini kowdurypdyr, ogluna aýdypdyr, heleýiňi kow diýipdir. Biz aýtdyk, Ahunjana salam aýt. Şu zamanyň ene-atasy hezreti Omara deňär ýaly adamlar. Olar bir Hudaý üçin, din üçin Musulmançylyk üçin, terbiýet üçin edýän müşdikler. Emma indi hamana bir gaýynene gelin bilen oňuşmasa, özi oňuşman soň kow-da goýber diýip aýtýar. Haýsy akyl bilen aýtjak kow diýip? Haýsy şerigat bilen aýtjak kow diýip? Ol-a özi oňuşmasa, kow-da goýber diýip aýtýar. Ine, bir zulum, ezýet haýsy birinden bolsa-da, ol zenanalyk edýär dämi, heleý gürrüňe girişme, öýüňde-de zulum etdirme. Zenana gürrüňe girişmäň, zenana gürrüňe girişmäň, zenana gürrüňe girişmäň, ýöne öýde zulumdy etdirmäň. Gyssaga düşülýär dämi? Geňeşiň ulamalara. Çyn kabul edýän alym adam bolsun, töwregiň derdini çeken bolsun, şerigatdan habary bar bolsun, jamaäň derdinden habary bar bolsun, kyýamatyny ýada salýan adam bolsun, geňeş şoňa. Inşallah akyl alarsyň. Ýogsa Resulullah aleýhissalam aýdypdyr, Her kim özüniň musulmanlygyny tanaýjak bolsa, özüni çeketik görmeli, sogap iş etse, Eý, men Hudaýa şükür, ýagşylyk etýän, sogap iş edip otyryn diýip begenmeli, ýa-da zulum etse, ezýet berse, özi narahat bolmaly, Eý, men şu gelnime ezýet berýän, ýa men şu gaýyneneme ezýet berýän, eý, şu-da bir adamdyr, eý, şu-da ogly-da diýmeli. Ib özüne görä intizary barda diýmeli, ýaşyda zenanasy-da diýmeli, intizary bolýa-da diýmeli, bir urdaşrak kowmaly-la, urdaşrak gidişmeli şoň bilen. Asyl musulmançylyk şu. Hop raýat etmeýänmişdikler, sen mert bol. Sen erk adam bol. Her nämet öýüňde zulum ýörütme. Enejan öz ýeriňde oturmaly diýip. We zenanakda sende öz ýeriňde oturmaly diýip. O ýada many ýene jedele gidiberse, sen erkek bol, öz işiň menen bol, emma ýene öýüňde zulm etdirme. Bir musulmançylykdan çürin bir derman bir mysal raýat etipdirin, bu adamlary gözleň. Bir.

Samargandy fethedende bir gözüni ellem beren adam. Hazraty Muhallab Ymam Agzamyň zamanyndaky adam diýseň boljak, yz ýanynda, öw ýanynda şo zamanlar. Ol bir gözüni ellem beripdir da, jeň meýdanyna yslam açjak bolanda. O hem bir wagt şähriň içinde gezipbäkä, bir yzagoý bir biderek adamyň biri döwrebindäki adamlary gülüşdirjek bolup bir kep aýdypdyr. Bir kesi aýdypdyr, Şo başy ýaman lapa, bir gözüni ellem berip, din ýolunda zähmet çeken adam dany, Hazreti Muhallib bir sarman deleň biri. Bir adam il agzy irik halkyň agzyna baglap bolanda, hyýabandan geçip barýarka, Köçäň gapdalynda duran adam döwregindäkileri güldürjek bolup, şo barada bir zat aýdypdyr, şu Farmandiýe artiş barada. Ih, on diýipdir, bir gözde ýok diýipdir. Şon-a bazara diýipdir, el-aýagyny daňyp bazar atyp satsaň, ýüz tümene-de degjekkä dämaý, şo baş syrap beren diýipdir. Ýüz tümene-de degjekkä dämaý, şo bir gözi ýok diýipdir. Birden oň gulagyna eşdilipdi. Şo wagt eşdipdir, eşitmermika diýip, öz başagaýlygy bilendir diýip, ol-a barýa hamana aty bilen. Bir-de şu kefe Aýdakyny döwründäkiler güldüripdir, o-da eşdipdir. Atyny ysaklapdyr, ýanyndan ýüz tümen çykarypdyr. Ýaňka kefe aýdan kim diýipdir. Ýaňky kefe aýdan o aldyrap, jan, demmek şol adam diýipdirler. Ýüz tümeni beripdir. Maňa ýüz tümen gyýma turduň diýipdir. Gel bir-de ýüz tümeniň kärräk gyýma turan bolsaň kärräk bererdim. Hoş diýipdir. Kärräk gyýma turan bolsaň kärräk bererdim diýipdir. Eý jemaat, nagadar terbiýet görüpdir şul adam dininden çülim. Nagadar terbiýet görüpdir şul adam. Nagadyr ynsanyýetli buzurgybarlyk kökezýär özünden. Ýöwür kyn zata adam bir kep eşitmeli şony içinden içiňden gan bolup geçmeli masgara bolup otyň da sen. Gulkon adam masgara bolup otyň. Emme şony aýlap ýene gowulyk tarapa geçirakana gaharyň ýu diýip gülüpjik geçirmeli. Bu taryhda da sept edilmeli. Allaň dostlary bilen oturyşypdyr. Mydam ýanynda beýik ulamalary barmyşdyk, beýik ewliýalary barmyşdyk. Terbiýe tapyp, gyssanan wagtynda istifade edýänmişdik. Çyn din, dikkat ediň, çyn musulmançylyk şuda. Eline tesbi alyp, Subhanallah, Subhanallah diýen bolupdy, öý gana bulamak musulmançylyk däldir. Gaýta aýdaýyn, eline tesbi alan na subhanalla, subhanallaý tesbi sanap oty, ahlagyna gezek gahydy öý gana bulap oty, haýsy musulmançylyk bolmaly bu? Haýsy din terbiýesi bolmaly? Ýani Allaň ýanynda sogap iş etip durdygym şul adam ýaşy zenanaň. Asyl din öz ýanyndan ýank Rasulullajan kanuny kulli aýdypdyr. Musulman musulmançylygyny tanyjak bolsa Öz ýanyndan, Eý, ulukan zenany daýza, eý, ulukan erk adam, eý, ýaş uly, eý, ýaş gelin, eý, ýaş oglan! Çalasym aýtmaýyn, şuny dykgat et, Muhammet Resulullah aleýhissalam aýdypdyr, Bir adam özüniň musulmançylygyny tanaýjak bolsa, sogap iş etse, Wä, men sogap iş etipän diýip begener, Günä iş etse, bir haram irtibatlar ýa zulum etmek, ezýet bermek, Wä, men günä iş etipdän, Hudaý meni tutamasyn diýip bir narahat bolar, musulmançylyk şudur diýipdir. Musulmançylyk şudur diýipdir. Yslam, Allaň dininde ýaşamak şudur diýipdir. Musulmançylyk imanla ýaşamak Resulullah aleýhissalatu wesselam şodur diýip aýdypdyr. Ine, adam öz ýaşap berşini adam dili ýalňyşar. Hemişe aýdylýan gürrüň-de, el-aýagy-da ýalňyşar, gözi-de ýalňyşar. Neýinki mydam günäň içinde bolmaly. Ýa bärki günäler-de şeýle. Bir haram irtibatlar bolsa, Biri bilen arasy bolýa özde haram dä haram nikah ýokda adam ýalňyşar emma öýe geldi men musulman uzaklaşdyrmaryn diýer neýinki uzaklaşyk gitsin men bir nesihet bir mesjidiň azany bir gowy adam gördi ýa bir ýüregine düşdi ýo men nätdiripän diýmeli bu bolmaz diýmeli. Men nikah ýok arada men Allaň şerigatyna gaýym duraryn diýmeli. Musulmançylyk şi. Ýa ýaňky gelniň arasynda, gaýynenäň arasynda, hatda ärheleýiň arasynda bir narahatçylyk bolar. Neýinki mydaman ezýet berip gezmeli? Neýinki mydaman zulum edip gezmeli? Neýinki mydam narahatçylyk salyp durmaly? Azajyk arasynda bir köşüýmeli bolar ahym, bir hakyla gelmeli, hakyla däl, imana gelmeli bolar.